कथी कर छिए कथी कर छी नहीं देखायब ये तो हमरा खेत में कथी कर छिए रे अहाँ खेत उ अब ई ना आई तो ये हमरा आरी तो है ना हां तो अहाँ के आरी तो अपना खेत में नहीं बनाओ तो ये हमर में कला बनाबे छी ता रे बजमारी नहीं बनाओ तो बना तो अपना हमरा हमरा में कला बनबे छी रे ना बनवा पड़ी छाटा पड़ी तो हमरा में छोटी से के हमरा में छोटी से देखू तो पहले बढ़िया से हैं अरे हम अपने में छोड़ी छै अहाँ के आरे त हल्का मिलाबै नै एने घास पता रहतै तो हल्का मिलाओ तो हमरा में मिला हमरा में केना मिलाबै छी हम अपन हम मिलाए हैं अहाँ मिलबै हां हम अपन हम मिलाए ए बेसी अहाँ नै बुझू की हम बेसी बुझै छियै हाँ, भागो अहाँ से। बेसी बुझै छियै कतऽ भागू हम जाऊ घरे रुको हम आबै छी अहाँके बपैया के लऽ के रुक ए पहलवान साईं तो जिमदारी देखबी छै ने देखाबै छी हम आबै छी लऽ के रुकू लगे कथी कहली तोर पहलवान साईं से हम देख ली छी बड़ चढ़ल छै दोसर ला हमरा ला नहीं बुझले ना बहै चो वास्तव में एकर साईं पहलवान है बड़ रार वही सार कहूँ आबि कऽ हमरा जोरे झगड़ा नहि करबै हम केओ डरायवला छियै जे होतै देखल जेतै छटै छी हम देखै छी कथी करी खाइ गेली रे रे रे रे बलदेव रे देखियो ना कथी कैले अपना खेत के हां हम देखियो ना कथी तू कर छी सब अपना अथी के छाट लेले देखाई नहीं हो कथी कर छी तो हमर आर केला छटली रे तो तोहरा आए रहो- तोहरा आए हम नहीं छोड़बो हम अपने खेत में नहीं मिले आए एने झाले पता रहो खेत रहो तो अपना खेत में मिलन हमर के छोटी छी हम्म। ये आर के कर है से कहि दियो आर तोहर हो बुझलियो हाँ। लेकिन खेत हमर है ना तो खेत तो हर तो खेत में जे करे गहू कर ना आर में तू फिर ली कैला रे फिरबो नहीं करा फिर भी तू केहन में फिर भी है बेसी चहर के नहीं बोला बुझल कथी बेसी चहर का कथी तू कह चाहे छी कथी बेसी चहर का है दो पहलमा पहलमा चीनी चाहे कि ना चीनी चाहे ए पहलमानी गिरी दोसर ला देखै है ए कथी दोसर ला लाइक कोदार लानी

हम अपन आयर बनबी छलियै ई अले देखल किया ई तिल बिखनी अपना घर वाला के कर- मुंह संभार का सुनो, सुनो, सुनो। मुंह संभार का कह दे सुनू काकी सुनू सुनू हमर बात सुनू कोई भी मतलब कार्य होय है कोनो काम कर रहल है तो रास्ते से कैल जाते झगड़ा केला करती यहाँ सब अपना ऐसे अपना कहू खेत में करते ना अपना आरी में करते ना कि हे हमारा आरी में भगवान करते। तू गलती कैल के तो चार आदमी के बैठाओ

अइया से ए, एते से हट के बनो ई हमर आरी है ला देखा दै छु अइया से अन्नी बनो आई में भीड़ लाओ तो फेर मार लो हर आदमी के लाभ तोरा जब भी टाइम मिलछो भोर में साँझ में जब भी तोरा टाइम मिलछो तोरो कह दे छो भैया बुझला ना हाँ। चार आदमी के बैठाब तय अनुसार से ओकरा देखाब बुझला ना छाटल है कि नहीं छाटल है, ओहि अनुसार से निर्णय होतो बुझलो ना एना जे मतलब गांव समाज में मतलब झगड़ा लड़ाई करबा खेती के-

हैप्पी रहे आ ओकरा सबके मारी पीटी एहो की कहियो भैया वो आदमी बड़ खराब है बुझला ओकरो से बेसी तो ओकर परिवार खराब है देखलो मतलब छटने छीते नहीं छो फिर भी गेली झगड़ा झगड़ा लगा लगावल। देलकै। कि मतलब से उ तो पहलवान है उ तो केना तो जीत जतो तोरा से बुझलो बात से लेकिन ठीक है कोनो बात नहीं मतलब निर्णय कर आ की केना होई ओइ अनुसार से काम कर बुझला ने? हम माल लड़ाई के लिए हम नहीं पंचायत फायदा। पंचायत नहीं बैठाते ओहिना तू हाव भाव धरी चल अच्छा चलो ठीक है चलो हम निकली छी हम जाइ छी बाहर झगड़ा करी